Illum se naqra storja li kont ktibt xi snin ilu u li kienet ġrat vera. Dinha kienet ġrat meta kellna r-referendum tad-divorzju. L-istorja jisimha Id-Divorzju Jidħol u s-Sorijiet Il-jum tant mistenni wasal. Kien it-28 ta' Mejju 2011. Kienu ilhom itaqtqu fuq il-mezzi tax-xandir, min ried li tibqa' l-għaqda tal-familja u min ried li t-tfal ma jbatux? Min qal li d-divorzju għandu jidħol fejn ikun hemm il-vjolenza domestika u min qal li Kristu ma jridx id-divorzju? Kienet issaltan taħwida sħiħa f'moħħ in-nies, argumenti kontra argumenti, jekk dan l-imbierek, jew misħud divorzju, għandux jidħol jew le. Jew inħalluh rieqed ftit ieħor biex forsi jerġa' jitqajjem numru ta' snin wara? Wara kollox, dan is-suġġett tfaċċa minn wara l-kantuniera, donnu waqa' mis-sema. U le, kif jista' jkun waqa' mis-sema? Anzi naħseb inqala' minn taħt l-art, u ħadd ma basar li fi gżira daqshekk kwieta u kalma fejn kważi qatt ma jiġri xejn Kien se jitqajjem dibattitu b'daqshekk saħna, sarkażmu, tgħajjir, firda u kontroversji? Fuq it-televiżjoni, il-gazzetti, il-blogs tal-internet u r-radjijiet dejjem l-istess suġġett. Barra t-triq, kartelluni daqsiex kollha jippruvaw idawru l-opinjoni favur jew kontra xi naħa. L-isqfijiet saħansitra tkellmu u kitbu pastorali biex jgħinu u jiggwidaw lil min kien għadu jaħsibha. Iżda, is-sorijiet tal-klawsura tal-Monasteru ta' Santa Proċida ta' Ħaż-Żabbar Kienu ilhom li qatgħuha fejn se jinxteħet il-vot tagħhom minkejja li r-radju qajla jisimgħuh u t-televiżjoni ma jarawhx. Il-Madre Superjuna kienet ordnatilhom biex dakinhar joħorġu kollha flimkien jivvotaw u lil dawk li kienu mdaħħlin sewwa fiż-żmien kitbitilhom il-kelma Le kbira fuq biċċa karta u taħtha salib ta' Sant'Andrija ġo kaxxa. Kienu jqumu kmieni kull filgħodu u t-talb ħerqan tagħhom kienu jindirizzawh lil Alla u lil Ommna Marija biex dik is-siegħa ta' prova tgħaddi b'wiċċ il-ġid u biex il-ġid veru tal-familja Maltija jirbaħ żgur. Il-Madre Superjura kienet infurmat lil ħutha, is-sorijiet, li kien se jgħaddi jiġborhom Ġanni l-Ponċ bil-vann transit tiegħu kmieni wara nofsinhar biex ma tantx jagħtu fil-għajn. Donna ħasset li seta' jkun hemm xi salt minn dawk ta' rashom sħuna li joqogħdu jistennewhom barra u jagħtuhom xi tgħajjira kif soltu jagħmlu meta tiġi l-elezzjoni ġenerali. Wara kollox, għalkemm dawn għażlu li jgħixu dejjem fil-kunvent u li minnu ma joħorġu qatt jekk mhux għal veru bżonn, huma kellhom dritt li jivvutaw bħala ċittadini ta' din il-gżira. Fis-Satay Boom, Ġanni l-Ponċ ipparkja kemm seta' qrib il-bieb il-falz tal-monasteru. Il-kunvent kellu biss żewġ bibien, l-ewlieni, kbir u oħxon, u dak sekondarju, fuq in-naħa ta' wara, li kien jinsab fi Triq tassew dejqa. Lanqas laħaq għafas il-buttuna tal-qanpiena li ma kinitx pronta tiftaħ Swor Klementina u, b'sebgħha l-werrej dritt dritt fuq xufftejha, waqqfitu minn dak li kien se jagħmel. Qaltlu li lkoll kienu lesti biex imorru. Daħlu fil-vann, sbatax il-waħda, u bla ma lissnu kelma marru lejn l-iskola primarja il-post tal-votazzjoni. Quddiem il-bieb tal-iskola kien hemm is-soltu erba' bċielaq li jqogħdu jitlajjaw fil-kantuniera u b'għajnejn ta' seqer jaqtgħuha fejn se xxaqleb il-munita ta' kull wieħed li jarawh dieħel ġewwa. Kien hemm min għamel xi kumment minn taħt, Hm, ġew huma. Kisruha r-regola llum? Xi dritt għandhom? Waħda seksieka li xejn ma jħarbilha minn taħt għajnejha, Donna Gladys tad-deċeduti, fetħet ħanġra daqsiex u mill-gallarija bdiet ixxejjer idha kollha f'ili tad-deheb u tgħid, X'ġejtu tagħmlu hawn? Fiex tifhmu fiż-żwieġ u d-divorzju intom, ja qadda msakkrin! Xi nies bdew isiktuha, u żewġ pulizjotti li kienu fil-qrib ordnawlha tidħol ġo darha fil-pront. Ġanni l-Ponċ ma tantx dam jistenna għax f'għoxrin minuta kienu ħelsu kollha. Ħadhom lura l-monasteru. Qabel ma ħarġu mill-vann, il-Madre talbet lil Swor Klementina, li kienet l-iżgħar fost is-sorijiet, biex tmur tiftaħ hi l-bieb. Din, iżda, weġbitha li ċ-ċavetta ma kinitx fuqha għax ħasbet li Swor Pawlina kellha ċ-ċevetta għax dak ix-xahar kien imissha hi s-servizz li tiftaħ lill-viżitaturi. Swor Klementina ħasbet li biċċa xogħol bħal dik, daqshekk straordinarja, kellha tieħu ħsiebha hi. Smur Pawlina meta rat lil kulħadd jipponta sebgħha lejha saret vampa nar bil-mistħija. Xtaqet l-art tiblaħha. U sehtet is-siegħa u l-mument li ħarġu jivvutaw għar-referendum. F'ħakka t'għajn, is-skiet ta' ġol-vann inbidel f'kaos. Kulħadd il-ħmar iwaħħal f'denbu. Allura se nibqgħu barra? staqsew b'vuċi waħda. Ħadd ma waħħal fil-Madre li kellha taħseb hi f'dil-ħaġa ladarba hi kienet il-Madre Superjura. Kollha kienu jafu fejn tinsab iċ-ċavetta Iżda ladarba qatt ma ħarġu barra kollha f'daqqa, qatt ma waqgħetilhom f'moħħhom li xi ħadd jaħseb iġib iċ-ċavetta miegħu. Swor Benedetta, il-Madre Superjura, riedet l-art tiblaħħa f'sitwazzjoni imbarazzanti bħal dik, l-aktar quddiem sħabha s-sorijiet u aktar u aktar quddiem dak il-peċluq ta' Ġanni l-Ponċ. Madankollu, ma damitx ma qamet fuq tagħha u ħadet il-mazz f'idejha. Għalhekk talbet lil Ġanni l-Ponċ biex tinqeda mill-mowbajl tiegħu biex iċċempel lil Tyson u tgħidlu jsib xtarf jiftħilhom il-bieb il-falz tal-monasteru mingħarr ma jagħmel wisq ħsara. Dan Tyson, il-mastru taxxa żagħżugħ tal-lokal, Kien raġel ibigħ is-saħħa u mhux darba jew tnejn ħadmilhom fil-monasteru meta xi aperturi jew xi bibien ikollhom bżonn xi tiswija. Tyson ipprova jara jsib x'tarf jiftaħ billi b'lieva idaħħalha f'xaqq żgħir bejn bieb u ieħor u ittanta jċaqlaq il-ħadida tas-serratura biex forsi jinfetaħ. Iżda l-bieb, għalkemm ma kienx kbir, kien oħxon, u mhux lakemm iddaħħal il-lieva u tiftaħ, kellu kontra qalbu jkisser madwar is-serratura, sakemm il-bieb inħeles mill-qfil u infetaħ. Is-sorijiet, li sadattant baqgħu fil-lvant ta' Ġanni, ħadu nifs ta' serħan meta raw li l-bieb ċeda mir-ras iebsa li kellu u obda, fl-aħħar, Għad-daqqiet ta' dak il-ġorf ta' Tyson, huma ħarġu mill-vann u daħlu lura fil-monasteru. Il-Madre, bejnha u bejn ruħha, raddet ħajr lil Santa Proċida li ħelsitha minn dik il-basla, ħallset lil Ġanni l-ponċ, u bil-kelma t-tajba fesfsitlu kelma f'widnejh u wissietu biex ma joqgħodx ixandarha ma' kulħadd. Tyson kellu jara kif jagħmel u jivvinta bieb temporanju, sakemm imbagħad għamlilhom wieħed ġdid u sod bħal ta' qablu. Kellhom iħallsu prezz għoli għall-vot tagħhom fir-referendu li kellu jiddivorzjhom temporanjament mill-monasteru. L-għada ħareġ ir-riżultat. Id-divorzju kien daħal u s-sorijiet?